Bu bölümde standarda girmeýän täzelikler bar siz laýk basyň menem täzeliklere başlaýyn. Bize agza bol. Dostlar bu bölümi bet klip täzeligi bilen başlajak Azat Orazow feat DJ Bega Karamella aslynda Jeýtynur şu duet aýdymy Azat Orazow bilen gepleşikden bäri aýdyp gelýärdi inede bet feat.

Meňzeş bu ýöne ýere däl Bir syrdaş maňa-da gereg-ä Ýakynlaş gözlerme sere-de Ah ýene-de Ýene bir täzeje klip Berdi bagşydan Gör neneň gowy.
Hip-hop dünýäsinden täze klip Shadow feat. Iki ýüz kyrk üç.

Men gugan geçen soragyny kim bildi be taze sorag name gelin göreliň. Hemmäňize Essalamualeýkum Media TM. Geçen sapar berlen soragyň jogabyny ine şu agzamyz bilmegi başardy. Dostjan baýragyň üçin meň bilen instagramda habarlaşyp bilersiň. Indi täze ýene bir gyzykly sorag bar dostlar. MediaTMAnyň ýüz müň agzalyk ýa-da bäş ýyllyk toýy mynasybetli çykan wideoda Altyn Azat Orazowa bir sorag berýär, ýagny haýsy aýdymyňyz iň trend bolan aýdymyňyz hasaplaýaňyz diýip soraýar, şonda Azat Orazow haýsy aýdymyny aýdýar? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada Dogry jogap ýazma başarsa hemişeki ýaly meň adymdan ýüz manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlik. Sag boluň.
Info şagajygyna Eldar Ahmedowyň diňleýjileri üçin gowy täzelik. Täzeje albom Eldar Ahmedowdan. Ene ata nesillere söýgi başy Perzent bolar pederleriň göz ýaşy Agzybirlik berekediň gözü başy.
Youtube täzeliklerine gelenimizde Media TMda goşa toýy gördüňizmi? Men şujagaz ýerde silkan goýýan göni geçip görübermeli. Ýene bir ýutub täzeligi Betbelli haýdap başlady täze interwýulara silkany aşakda goýýan. Sen kim?
Nireden?
Men Mekan kakadan.
Saçlaram çawam bambino diýdim ýa bratok. Amalia ejem bolsady aýdymyna klip düşüpdir we şort wideosyny hödürläpdir. Klibiň doly görnüşini iýun aýynyň ýedisine çykýar.

Ýüregimiň zaryn aýdaýyn saňa. Bize aldaman. Media Turnus. Indi gelýäs teswirleri okamaly şagjygymyza ilkinji teswir alyp baýrak gazanan dostumyz Rozyýewna Salam Media Tama. Salam. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz baýragyňyz üçin. We ýene-de bir zat belläp geçýän dostlar kommentariýada birlik san goýup ýa-da men bir ýaly sözleri biz kabul edemzok. Birinji ýere eýe bolmak isleseňiz bir sözlem ýazmaly bolýaňyz. Indiki testirimiz Aşyrowa. Ýe, tüweleme Media Tama topary. Diňe öňe. Altyn gyz indi altyn düwmejigi almak nesip etsin işiňizde üstünlik. Nesip bolsa, siziňem goldawyňyz bilen alaýyrys. Ýene bir teswirimiz üýtgeşik ady bilen Media Tama Kümüş serpaýyny alanyňyz bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Az wagtdan altyn almagyňyzy arzuw etýän Media Tama. Köp köp minnetdar goldawyňyz üçin ählijäňiz teswirlerde ýazypsyňyz hemmäňize aýratyn aýratyn sag bolsun aýtýan. Ýene bir teswirimiz Annamyradow kümüş düwmejigiňiz gutly bolsun işleriňizde üstünlik Soçdan türkmen ilimize salam ýollaýas janyňyz sag bolsun köp köp sag boluň bizem ähli türkmenlerimize media tama toparynyň adyndan ullakan salam ýollaýas. Indi gelýär soňky teswirimize Nowruz salam media tama örän gowy işler alyp barýaňyz şu wagta çenli okamadyňyz indem okarsyňyz diýemok onda-da ýazaýyn Aýdymçylar öňküler ýaly däl siz örän gowy ýöne. Köp köp sag boluň şu gezä okadyk indi gaty görmäň bizden. Aýdymçylar barada ýazan pikiriňizi näme üçin ýazdyňyz teswirlerde belläň bilesimiz geldi. Dostlar siz iň köp haýsy täzeligi haladyňyz?

Walla burasy işte. Men ejesem bir syçraýar diýdim. Öýe alypsyň-a şonuň şeý obložkada bir ýerini syçraýar näme diýmä täze modamy diýip. Ondan budam gadaý syçraýar diýipdir. Hemme kişi syçraýar şu taýda.